nokuti muri pano amen ana baba tinokukwazisai eh, avo vatitavira kubva kubirmingham tichiti haleluya welcome vakomana tinokukwazisai muzita rajesu haleluya vaizendera Ah, handichina chekutaura nokuti ndinokonzwa kudzirwa ndakakutarisai haleluya Ah, vana mbuya vedu Mbuya Chitiyo naMbuya Shokera zvinomukwazisai muzita raJesu. Madzimai ese ndomukwazisai muzita raJesu. Vasikana ndinoti haleluya. Vasikana ndiri kunzwa kudzirwa nevana. Asikana ah, nanicheuka shoko rekuti Teach them what they are young so that they will not depart from his word when they grow. Anditi. Amen. Ah, vana mai kuda kumutenda ina vana baba. Nebasa rakuri kubata mukati memhuri yedu. Amen. Amen. Ah, tantiri kunzwa kudzirwa nekufara kuti aiwa vana vedu hamuchaoni. Ah, manherano. ndinoda kutendawo mwari nekumira kwandaita pamberi pamberi penyu kudai eh, ndinoda kutaura kuti ini zvinhu zvaindinetsa kumira pamberi pevanhu amen zvinhu zvaindinetsa zvachose asika mwari anongondiitira zvakanaka nekuti ndakati ndichitanga gorino ndakati mwari Imi mune basa ramuinaro kwandiri kuburikidza neupenyu hwangu mukati me, me, mekingdom yenyu mwari ndoda kuti zviitike gore rino ndovangori munamato wangu kubva gore richitanga nanhasi ndo munamato wangu and ndoda kutenda mwari nekuti chokwadi Hazviitike overnight zvataurwa natete kutambira hazviitike overnight mm. asi kuti nekuramba uchitsungirira mm. eh, mwari vanokushandisa mm. amen ndanichinzwa kudzirwa neshoko riri pamberi pedu iri rakuna one john chitsauko wepiri pa27 hatichaviringi zvedu eh, riri kutizvo

zvimwezve zvamuchadzidziswa handiti regai nditi bhuku rajohn ka inini kana ndichiriverenga rinonzi ndinonzwa richiita it teaches about encouraging believers mm-hmm. to live right and maintaining fellowship with god amen ndo bhuku rajohn kuona kwangu ndo that's what it's all about mm-hmm. maintaining fellowship najehovha amen saka kwanzi The anointing is in us. Yes. Ti itori matiri vana mai nana baba. Hakuna kumwe kwachaenda kwachadzidziswa. Asi tipune anointing. Mm -hmm. Patiri patiri kufamba mumabasa matiri. Mm -hmm. What are we seeing? Une mufananidzo wakadii pauri? Munoziva zvinoitika ndezvekuti maKristu vazhinji vana vanozotoshamba kuti ah amai vakukristu because hazvisi kuratidza kuti anoiting iripo hazvisi kuratidza handiti vanhu vanotoshandiswa kuti ah, mentonoa ufanitodamata zviya zvakangooma mufundi asi shoko ramwari rinotiticha kuti isusu we are the aroma mm. of god We are the aroma of God. Imbofungai kuti aroma what does that mean? Handiti. Inini I remember no the time yes ye ye cold ne kuchitonhora winter time. Ukafamba mutowns unonzwa the smell of coffee. Ndiri kunyeka here? The smell of coffee unoinzwa. In that aroma kana wanga uchitonhorwa unobva usina kuitenga some of us uh, we can't afford to buy the, the coffee because it's expensive you can buy it once but you can't buy it all the time saka unozongoguta nearoma iyoyo hatiti uri kupfuura ipapo uchinzwa kunhuwi unobva wapinda mauri watoibata eh, kapu iye yekofi iye kunzwa maoko ako achitodziya nechakare uri munhu chete hauna kuibata mm. asi iwo iniyo musoro mako watoibata mm. and yatopinda mauri watonzwa kuti ndatodzirwa iyo yatodzika kumakumbo kwanga kuchitonowa ndabatanzwa kuti oh, ndapari nani nearoma isusu tiri kuisa hwe mahupi semakristu tiri kuisa hwe mahupi mwari vakatipa anoitiki tinayo what are we doing about it Tati vhurei kuna uh, Matthew 25. Tavhura tsamba yedu kuna Matthew chapter 25. Vhesi 14. Musoro mushoko unoti mufananidzo wamatarenda pa 14 vhesi. Nokuti zvakafanana nomunhu akaenda kune imwe nyika akadana varanda vake akavaronzera pfuma yake Akapa mumwe matarenda mashanu, akapa mumwe matarenda mashanu, mumwe maviri, mumwe rimwe, mumwe nomumwe zvakakwanirana simba rake. Amen. Ngatimire ipapo. Zviri kunzi kune murume ndoti vambozha nekuti vakanga vane maservice avaizokwanisa kuti iwe sara wakabata ichi iwe sara wakatarisa ichi mm. ari kumombe ndiani ndiwe sara wakabata handiti mm. saka anzi vakapa maservants avo matarenta iwe sara wakabata aya mashanu iwe ndakupa mashanu iwe ndakupa maviri iwe ndakupa rimwe chete according to each one's ability mwari havatipi zvinodarika zvatisingakwanisi mwari vanotipa zvinoenderana nesu because vanozviziva ndo vakatidi ndo vakatikreta saka he knows that Amen. Saka vadaro vapiwa matarenda aya. Ngatenderei mberi. Akaenda kune imwe nyika. Pakarepo iye akapiwa matarenda mashanu. Akaenda akaita mhindu nawo. Akawana mamwe mashanu. Saizvozvowo akapiwa maviri. Akawana mamwe maviri. Akapiwa maviri akawana mamwe maviri. Asi akapiwa rimwe. Akaenda akachera pasi akaviga mari yashe wake. Nguva huru yakati yapfuura. Ishe wavaranda ivavo akasvika, akagadzira mashoko navo. Akanga apiwa matarenda mashanu, akati, Ishe, makandipa matarenda mashanu, tarirai, ndaona mamwe matarenda mashanu. Ishe wake akati kwaari, Zvakanaka, muranda wakanaka, wakatendeka, wakanga wakatendeka pazvinhu zvishoma, ndichakuisa pamusoro pezvinhu zvizhinji, pinda mumufaro washa wako. Akanga apiwa matarenda maviri akauyawo akati, Ishe, makandipa matarenda maviri, tarirai ndawana mamwe matarenda maviri. Ishe wake akati kwaari, Zvakanaka muranda akanaka, akatendeka, wakanga wakatendeka pazvinhu zvishoma, ndichakuisa pamusoro pezvinhu zvizhinji, pinda nomufaro waishe wako. Amen.
Amen.